A mir bleiwe beim Thema Schoul. Lëtzebuergesch als Fach op enger Première, nach virun e puer Joer ondenkbar. Soss huet ee Lëtzebuergesch am Enseignement classique op Septième gehat. Mëttlerweil ass dat net méi de Fall, mee et léiert een eis Sprooch am Enseignement classique op Quatrième besser kennen. Zanter 2023 gëtt et awer e Pilotprojet am Stater Lycée Michel Rodange an do dierf ee Lëtzebuergesch als véierte Sprooch wielen. An et schreift een deemno e Premièresexamen am Lëtzebuergeschen. Dëst Joer ass et da sou wäit an déi éischt Primaner versichen hiert Gléck. De Loïc Juchem. Am September 2023 gouf dëse Pilotprojet am Lycée Michel Rodange lancéiert. D'Schüler kënnen hei elo als véiert Sprooch och Lëtzebuergesch léieren. Dëst Joer gëtt et fir d'alleréischt e Premièresexamen am Lëtzebuergeschen op dëser Première classique, dräi Stonnen d'Woch. Huet dës Klass mat 7 Schüler Lëtzebuergesch Cours? Also et ass ugesat, dass Lëtzebuergesch als véiert Sprooch ab Troisième ka gemat ginn. Dat heescht, op Troisième ersetzt d'Lëtzebuergesch dann d'Optioun mat enger zousätzlecher Schoulstonn nach dobäi. An op deuxième geet et da sou weider, dass si kënnen Däitsch oder Franséisch ewech loossen an dann déi véiert Sprooch, déi si gewielt hunn, weider oder mathuelen. An op Première, deemno op wéi enger Sektioun se sinn, kënnen se dann nach eng weider Sprooch ewech loossen an dann elo d'Lëtzebuergesch dann effektiv fir d'éischte Kéier op der Première maachen. Etüden no ass d'Lëtzebuergesch fir ronn 49 Prozent vun eiser Populatioun d'Haaptsprooch. Lëtzebuergesch gëtt ëmmer méi wichteg, well et de Schlëssel fir d'Integratioun an eisem internationale Land ass. An Lëtzebuergesch ass op ville Plazen am Alldag present. Och op Social Media gi gäre mol Debatte lancéiert. Sou huet dësen Influencer sech driwwer beschwéiert, datt Lëtzebuergesch net géing genuch geschwat ginn.

Et ginn esou vill Lëtzebuerger Couren gehalen wéi nach ni a mir wäerte genau dës Offer och an Zukunft nach ausbauen. Dat thematiséieren ech och ëmmer op der Quatrième. Do huet ee jo eng Stonn d'Woch an do maachen ech mat hinne Sproochgeschicht a Méisproochegkeet an do si se dann och ëmmer iwwerrascht, dass effektiv, well si ëmmer esou gesot kréien, d'Lëtzebuergescht stierft aus an esou an do gesinn si dann, Tel quel, dass dat absolut net esou ass an dass Lëtzebuerg d'Integratiounssprooch ass an dass een do keng Angscht brauch ze hunn. Et gëtt méi geschriwwen, méi gelies, méi geschwat wéi jee virdrun. Hei an dësem Cours léieren d'Schüler op Troisième an Deuxième déi komplett Orthografie, Schrëtt fir Schrëtt, fir datt een dann op Première alles beherrscht. Am leschte Joer ass et dann d'Lëtzebuerger Literatur, déi am Mëttelpunkt steet. Well et jo absurden Theater ass an dat Ganzt jo nëmme esou net esou evident fir Iech war, géif ech soen, dass mer dat eis dann elo e bësse méi genee ukucken. Ee Roman an een Theaterstéck traitéieren d'Primaner, ee Wierk kënnt dann am Premiersexamen, änlech wéi am Däitschen. An eent vu béiden kënnt dann als Thema op 60 Punkten. Dat heescht, dat gëtt dann esou mat engem Zitat, si mussen dat da situéieren. D'Catherine Millim betount, datt et en Atout ass, Lëtzebuergesch kënnen ze schreiwen, an et géing och ëmmer méi gefrot ginn. Dës 7 Schüler a Schülerinne schreiwen also den éischte Premiersexamen am Lëtzebuergeschen. Ech fannen de Lëtzebuerg Coeur ganz interessant an ech sinn och frou, datt mir dat hei kënne maachen, well et ass eng eemoleg Saach, déi et just hei am Land gëtt. An de Cours ass och ofwiesslungsräich gestallt, dat heescht, mir gesi vu bis an et ass och net e langweilege Cours wéi elo verschidden aner Coursen, déi no enger Zäitchen ustrengend oder laang ginn. Dofir, jo, ech si frou, dat kënnen hei ze maachen. Dëst Joer war et immens och d'Buch Bicher liesen, dat huet mech am meeschten interesséiert, eben déi ganz Literatur. An awer och d'Grammaire hunn ech och gutt fonnt, fir dat einfach, dass ech dat kann, well dat och eppes ass, wat vill Leit nach net kënne man. Ech fannen dat ganz flott hei matmaachen ze kënnen. Ech fannen dat ass eng eemoleg Opportunitéit, well an kengem anere Lycée gëtt dat ugebuede wéi hei an ech sinn einfach frou dat kënnen ze maachen. E Pilotprojet dee bei dëse Schüler gutt ukënnt. Dës véiert Sprooch kënnen d'Schüler op de Sektiounen B bis G wielen. Hei am Michel Rodange kann een als véiert Sprooch nieft dem Lëtzebuergeschen och nach tëscht Spuenesch, Italieenesch a Chineesesch wielen.